Il-wara nofsinhar it-tajjeb ħbieb tlabna flimkien it-talba tal-Angelus u issa it-tnejn kif namlu ta' kull ġimgħa f'dawn il-ħinijiet aħna inwaslulkom lezzjoni b'xejn. Talim b'xejn għal kulħadd flimkien Maria Bela. Kif Bon ġie wara insomma wara l-fsinar. Issa wara l-fsinar ħej għax qaleb, għax qaleb, għax qaleb. Berba minuti.
Nofsinhar it-tiġiġa fuq in-nar ngħidu aħna ħin. Law in-net tifhimni l-ikla tajba u. L-ikla tajba. Importanti li qabel ma tieklu ta' min jikol dal-ħin.
Issegwuna ftit issa. Bla dubju.
Kif inti rej? Jien rajt kif kien il-weekend tajjeb. Tajjeb, tajjeb, tajjeb, tajjeb, Rilassa u naqra. Wara ġimgħa ħidma, għax aħna nħin kollu għaddejjin. Jiena nipprova li nibbilanċi ġifri bejn ehm, is-sol u anke l-ħajja ehm, soċjevoli għax inkella. Bħal ħafna minnkom, iċ-ċirkostanzi żommon iktar ġewwa mill-li barra, ġifieri rridu naraw kif Kif nużawna iktar it-teknoloġija wkoll fl-istess. Bla dubju, bla dubju.
Isma' llum għandna lezzjoni interessanti ħafna. Facebook u Google Translate. Dan huwa suġġett li ħafna drabi nisimgħu, nisimgħu, nisimgħu, nisimgħu. Dan huwa. Jiena nħeġġeġ ħafna telespettaturi, speċjalment dawk in-nies li għadhom m'għandhomx Facebook jew li forsi għadhom ma bdewx jitgħallmu l-użu tal-kompjuter u dawk l-apps, l-applikazzjonijiet u l-programmi diversi li jmorru miegħu. Facebook huwa wieħed mill-programmi li ssibu online u li ovvjament huwa mezz ta' kif aħna nistgħu nikkomunikaw, nagħmlu ħbieb, eċċetera eċċetera. Dana il-Facebook, tajjeb li tkunu tafu dana, ġie vvintat l-Amerika f'Harvard University, Min propjament dan Mike Zuckerberg, kif tistgħu taraw hemmhekk, jiġifieri. Da bażikament inħoloq fl-2004 minn studenti ta' Harvard hemmhekk bħala mezz biex l-istudenti jikkomunikaw bejniethom. Di tant kibret is-sitwazzjoni illi llum il-ġurnata mhux biss għandna università ġo Harvard imma għandna d-dinja kollha biljuni ta' nies Illi ovvjament għandhom account ma' Facebook. Tistgħu timmaġinaw kemm kibret din l-idea. Tgħidu li il-Facebook minn fejn jagħmel il-flus? Jagħmel il-flus għax iktar kemm ikollok popolarità, iktar ikollok businesses illi jagħmlu r-reklamar magħhom. Jiġifieri bħal per eżempju l-programm tiegħek, Wayne. Jiġifieri iktar kemm ikollok popolari, iktar in-nies iħallsu, iktar in-nies iċemplulek biex jagħmlu r-reklami għax tkun qed tilħaq ħafna nies. U propjament il-Facebook minn hemmhekk jagħmel il-flus għax inti jkollok xi attività u trid tirreklama. Kellu viżjoni, eh? Żgur li kellu viżjoni. Xi kultant wejn mhux il-viżjoni li tgħodd, xi kultant ikollok instint inti ta' xi ħaġa li trid tagħmilha għall-aħjar. Ħafna drabi fil-ħajja ta' kuljum anki inti meta tkun qed timmaniġġja l-Kunsill Lokali, tiġik idea tgħid ara li kieku nagħmilha din naħseb tmur aħjar. U mbagħad tiżviluppa din, tant tmur tajba li l-kunsilli kollha jkunu jikkupjawha u kulħadd jagħmilha bħalek. U mbagħad il-kunsill tiegħek imur barra u jikkupjawha minn għandek. Jiġifieri din hija xi ħaġa li nzertat. Ġiet at the right at the right moment minn dawn il-persuni. Jiena fl-opinjoni tiegħi Dan Mark mbagħad bidel id-dinja, eh? Żgur, oh, żgur, imma. Jiġifieri kemm mit-2004 qegħdin ngħidu jiġifieri ilna kemm? Ħmistax-il sena? Ġifieri f'dawn il-15-il sena, jien lanqas nimmaġina nimmaġinana llum mingħajr Facebook, ta', ġifieri issa. Imma llum, ifhimni, llum hemm ukoll mezzi oħrajn, ġifieri nużaw il-WhatsApp aħna, nużaw aħna ħafna programmi oħrajn, qed tifhem? Anki, anke pereżempju Instagram huwa tipo ta' Facebook ukoll. Jiġifieri mhux qed ngħidu li Facebook huwa kollox. Imma hemm. Imma ma nimmaġina imma nimmaġinax id-dinja mingħajr il-medja soċjali llum. Le, ma tistax illum. Illum il-ġurnata tant sirna dipendenti fuq il-medja soċjali. Hija parti minn ħajjitna. Anke pereżempju jien nafek l-aħbarijiet illum. Ma tgħodx tistenna l-bulettin tas-seba' u nofs. Proset, jiġu għandna qabel ma tisma' l-bulettin tal-aħbarijiet. Kważi kważi fis-seba' u nofs qegħdin nagħmlu rubrika ta' dak li kellna mal-ġurnata. Resume. Jien iktar insejħilha importanti li t-televiżjoni għandu jibqa' jkun hemmhekk. Għaliex? Għax għandek nies illi sfortunatament fis-soċjetà għadhom ma jużawx is-social media. Jien ovvjament. Wieħed mill-camera persons tagħna qalli għal jien kelli high five. Għalli tiftakru? Mamma mia. Issa dak għadu żgħir, ta' int ma tiftakarx l-MIRC pereżempju. MIRC, żgur. Eh, l-MIRC. Eh, konna nidħlu nitsettjaw. Semmejnieh, ej, ej, ej. Nidħlu nitsettjaw hemmhekk l-MIRC. Kien ikollok pereżempju grupp Ħess Malta. Ekku. U ssib ħafna nies hemmhekk pereżempju. Ismgħuni, ħalli ma nitilfux il-Facebook għaldaqstant jiena nemmen illi min qed jarana u forsi għadu m'għandux, jitgħallem, illum hawn ħafna mezzi, bli mi, hekk titlu, jkollkom korsijiet b'xejn, tmorru ċ-ċentru tagħna ġewwa ż-Żejtun u titgħallmu b'xejn. Il-Facebook tista' tgħid illi mill-2006 qisu, 2008 beda jieħu dik il-popolarità mbagħad, qed tifhem? Importanti li nifhmu li l-Facebook huwa mmirat għal dawk il-persuni li għandhom tlettax-il sena 'l fuq, alright? U li għandhom indirizz tal-email, jiġifieri biex inti jkollok il-Facebook ikollok email account, kont fl-email. Illum il-ġurnata tagħmlu b'xejn, jiġifieri tagħmlu reabela@gmail.com pereżempju. Il-Gmail joffrilek email b'xejn u kemm-il darba għamilna programmi simili bħal dawn u għin, u anki video tutorials, li jispjegaw kif għandek tagħmel email b'xejn inti. Once li jkollok l-email eċċetera eċċetera tkun tista' tidħol u tagħmel sign up fil-Facebook. Alright? Jiena l-iskop tal-Facebook huwa biex ovvjament titfa' ritratti, tella' videos hemmhekk b'mod pubbliku jew forsi taqsamhom mal-ħbieb tiegħek biss. Għax huma fil-ġimgħat li ġejjin ħa niddiskutu kif inti tista' tagħmel ir-ritratti tiegħek. pubbliċi u dak ir-ritratti tiegħek li tista' taqsamhom biss mal-ħbieb li għandek fuq il-Facebook. Hawn min għadu jgħidlek le jiena ma rridx Facebook. Ifhimni, Facebook, Facebook ħajattilek ftit ħajnaqqaslek ftit il-privatezza tiegħek. Imma il-Facebook inti tikkontrolla xitla. Ġekk inti trid. Taf li ma tantx naqbel ma dawn it-tip ta' nies, ħanejlek għalfejn rej. U m'ilux kelli diskurs ta' tinqara dwar hekk, li jgħidulek, Le, le, le, le, le, jien ma rridx Facebook għax ma rridx li n-nies ikunu jafu fejn qiegħed, ma' min kont, eċċetera, eċċetera. Illum il-ġurnata jistgħu joħdulek ritratt, itellgħuh fuq Facebook, inti li m'għandekx Facebook lanqas tkun taf li qiegħed fuq Facebook, mela kważi kważi aħjar ikollok, ħalli almenu tkun taf. Jiena ngħid ħaġa, il-Facebook huwa tagħkom. Intom tiddeċiedu x'intu xi ttellgħu fuq il-Facebook. Ġifieri, inti għandek il-mezz ta' kif inti, jekk ħadd tella' ritratt, taħbi fejn qiegħed, pereżempju. Imma jiena jista' jkun li pereżempju ħadtlek ritratt hawnhekk. Ija u tteggajtni.
Le, u tellajtu fuq Facebook tiegħi, ġifieri immaġina li int m'għandikx Facebook. Żgur, mela. Ħadtlek ritratt, ritratt. Dik tmur kontra l-privatezza tad-data, eh, ġifieri. Importanti. Mhux, aħna tant huwa hekk li l-Facebook,

inkunu nistgħu nsegwuhom aktar aktar 'il quddiem meta nkunu tellajna ċertu esperjenza u kunfidenza fuq il-Facebook. Imma sfortunatament, ħafna minnkom ittellgħu ritratt u forsi dak ir-ritratt ma tkunux qed taħsbu li intom qed tesponu pereżempju l-familjari kollha ġo fih jew ħbieb kollha tagħkom. Allura jekk intom tixtiequ li ma tesponux din l-informazzjoni, tistgħu. Illum jista' jkollok kuntatt mal-ħbieb fuq il-Facebook u lanqas biss ittella' ritratti u lanqas ittella' public posts. Tista' faċilment tuża l-Messenger stess li huwa mezz ta' komunikazzjoni, alright, minn wara l-bibien u minn wara t-twieqi, alright, li inti qed tikkomunika ma' dawn il-ħbieb tiegħek permezz privat. Jiġifieri wieħed jista' jagħmilhom dawn l-affarijiet u m'għandux għalfejn joqgħod itella' dawn ir-ritratti u jesponi din l-informazzjoni kollha. Imma il-Facebook għamel hit għax Huwa parti mill-gossip ta' kuljum. Aħna neħdu pjaċir naraw ritratti ta' nies popolari fejn qegħdin u mhux qegħdin. Pereżempju, fhimni, jekk inti Wayne ittella' ritratt, alright, li lbieraħ kont qiegħed xi mkien, qed tieħu kafè, dak li jkun ħa jinteressa ruħu u jidħol hu. U hekk tkabbar il-popolarità tal-profil tiegħek. Imma kif għedt inti, għax b'kombinazzjoni vera tellajt ritratt qed nieħu kafè lbieraħ. Għax iddeċidejt li ntellgħu jien. Ekku. Ġifieri kieku ma ridtx nuri fejn kont. Mhux hekk.
Stajt ma tellajtux. Sta għalik.
Issa jena deċidit li ntellaw dan ir-ritratt. Le, ritratt. U ma ktibx fej kont. Proset, inti xtaqt mm. illi taqsam, taqsam, għaret t-xjerja, taqsam. Dak l-istant inti li qed tuħu kafew qiegħed mm. rilassat maħbib oħrajn. Mm-hmm. Biex ovvjament taddi l-messaġġ kemm huwa importanti li nar taħat nistrieħu. Mm.
Ma fi deċidejt jina. Ekku, għax deċidejt inti. ħat ma talbek li t-tella. Allora importanti li wieħed Jagħraf meta jkollu l-Facebook x'itella' u ma jtellax, daqs hekk. Oqogħdu attent għax xi kultant jafu tħallu l-Facebook miftuħ fuq it-tablet jew fuq il-mobile jiħdulkom in-neputijiet u jitfgħulkom xi ħaġa li żgur ma tkunux trid tistennew li titla', so oqogħdu attenti. Mela, jiena ħejjejt video bħalma dejjem nagħmel, video bil-Malti, ta' l-isteps kollha ta' kif inti għandek tagħmel biex takkwista kont fil-Facebook. Araħ flimkien.
X'inhu Facebook? Facebook huwa sit ta' netwerking soċjali li jagħmilha faċli għalik biex tikkonnettja u taqsam mal-familja u l-ħbieb onlajn. Oriġinarjament iddisinjat għall-istudenti, Facebook inħoloq fl-2004 minn Mark Zuckerberg waqt li kien irreġistrat fl-Università ta' Harvard. Tista' tingħaqad ma' Facebook jekk għandek aktar minn 13-il sena. u għandek indirizz tal-email validu. Illum Facebook hija l-akbar netwerk soċjali fid-dinja b'aktar minn biljun utent mad-dinja kollha. Għaliex jintuża Facebook? Għad ħsibt għaliex in-nies oħobbu jużaw Facebook? Wara kollox, diġa hemm ħafna modi oħra biex tikkomunika online bħal permezz ta' email kif ukoll messaġġi instantanji tipo tal-WhatsApp u l-SMS. Dak li jagħmel Facebook uniku huwa l-abbiltà li tikkonnettja u taqsam man-nies dak kollu li tixtieq dak il-ħin. Kif tista' toħloq kont tal-Facebook? Qabel ma tkun tista' tuża Facebook, trid ovvjament toħloq kont. Il-ħolqien biex wieħed jagħmel kont tal-Facebook huwa b'xejn. Kull ma trid huwa indirizz tal-email u fi ftit mill-ħin tiegħek. Nirrakkomandaw li biex tagħmel dan il-kont minn fuq il-kompjuter jew minn fuq il-laptop tiegħek għax tkun iktar faċli milli tuża il-mobile jew it-tablet tiegħek. Mur fuq is-sit www.facebook.com minn fuq il-browser tiegħek. Taħt il-kliem Sign Up daħħal l-informazzjoni personali tiegħek u l-password mixtieqa. u mbagħad ikklikkja Sign Up. Ladarba toħloq il-kont, tkun trid tqatta' ftit ħin biex issir familjari mal-partijiet differenti tal-Facebook, inklużi l-home page u t-timeline. Trid tibni ftit il-profil tiegħek u ttella' informazzjoni dwarek u ritratti ħalli tkun magħruf fuq Facebook minn min jarak. Hekk kif il-kont ta' Facebook Tkun lest, tkun tista' tmur fuq il-mobile tiegħek, tagħfas fuq l-applikazzjoni ta' Facebook u kemm iddaħħal l-email u l-password tiegħek biex b'hekk tkun tista' tissinkronizza il-kont tiegħek mal-mobile ukoll.
Permezz ta' dak il-filmat rajna iktar kif jaħdem Facebook. L-App of the Week jew inkella aktar informazzjoni? Mela, l-App of the Week, ovvjament dawn huma kollha apps, tistgħu tinżluhom mill-Google Play jew mill-App Store, jiddependi x'device għandkom. L-app tal-ġimgħa hija l-Google Translate, ovvjament hekk intom tikkomunikaw ħafna ma' qraba li ta' nazzjonalitajiet differenti b'lingwi differenti, il-Google Translate hija tajba ħafna għax tiktiblu sentenza jew paragrafu bl-Ingliż, pereżempju, tgħidlu translate għat-Taljan, faċli ħafna tuża. Jaqlibulek fuq it-Taljan, tagħfas fuq subgħajk, tgħidlu copy u titfgħu fil-WhatsApp jew fil-Messenger jew fejn trid. U ovvjament jaqlibulek. Irridu noqogħdu attenti li da mhix app li hija tajba għall-istudenti tal-iskola għax ovvjament hemm l-element tal-grammatika u l-ispelling wieħed irid joqgħod attent, jiġifieri mhux ta' kemm taqbad tgħid u tagħmel copy u paste. Eżatt, jiġifieri mhux tikteb jiena f'paragrafu bil-Malti u tagħmillu translate għall-Ispanjol, pereżempju, għax.
Allura importanti li wieħed jiċċekkja. Imma biex tikkomunikaw matul mal-ħbieb tagħkom. eh, on a day-to-day basis. Diversi modi kif tuża din l-app, jiġifieri tista' anke tieħu. Tista' tuħu ritratt li jkun b'lingwa differenti, pereżempju qed eh, issuq barra minn Malta, Ġermanja, tuħu ritratt ta' sinjal ta' traffiku bil-Ġermaniż u jaqlibulek bl-Ingliż pereżempju, dik hija xi ħaġa tista' tagħmilha. Anki per eżempju, jina fandek dokument inti eh, li rajtu f'gazzetta taljana u għattu għalibuli bil-Malti jew bl-Inglis. Google Translate.
Google Translate.
Provawha għax żgur issa fil-ġimgħat li ġejjin ħa nagħmlu xi tip ta' feature ukoll, dokumentarju ta' kif inti tużah bil-lingwa Maltija kif nagħmlu fuq il-YouTube. Grazzi Ray, ħa jkollna nikkonkludu hawnhekk għaliex sarilna l-ħin u rridu mmorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali. Ray, inkunu miegħek il-ġimgħa d-dieħla jekk il-Bambin irid. Grazzi. Sadanittant ħbieb ħa mmorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali mbagħad niġu biex nikkonkludu Espresso tal-lum.
Għandek xi diffikultà kif tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim b'xejn għalik li ħa jsir ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 27 33 34 08. Imi, tagħlim b'xejn għalik.